Ойуунускай сүҥкэн аата-суола, үйэ-саас тухары өлбөөдүйбэт, сииккэ-силбиккэ симэлийбэт, күдэҥҥэ көппө дьылҕатынан кинини күннэтэ ааттата-саната турар бу сүгүрүйүү уонна махтал бэлиэтигэр дьэндэйбит тутууларга дьон өрүү хотоҕостуу субуллар. Бу саха дьонугар сүҥкэн суолталаах дьоро күҥҥэ кэриэһим кэннибэр хааларым кэхтибэт кэрэкэ тылларым диэн бэйиэт тыыннаах тылларын туоһутугар саҥа экспозиция сүрэхтэннэ. Бу сытар копиялартан биһиги автономияҕа сыһыннаах биир наһаа үчүгэй сүрүн докумуону буланыллыбыт. Ол курдук, тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир сыллаахха олунньуга Ойуунускайбыт барахсан Иосиф Виссарионович Сталиҥҥа телеграмма охсубут. Манна кини этэр, биһиги автономияҕа сыһыннаах материалы, докумуону барытын Максим Кирович Амосовынан Москваҕа ыыттыбыт диэн суруйар. Саха саарынын айымньыларынан, дьылҕатынан, кэрэмэн мөссүөнүнэн тыыннанан турар музей кэрэхсэли көстүүтүн, сэргэх сэһэнин бүгүн Дьокуускайтан анаан кэлбит Айыы кыһатын оҕолоро сэргии, биһирии көрдүлэр. Платоний Сеющевинскай Саха сирин сайыннарбыта. Онно саха, биһи саха норуота республика олорбутун турарсыбыта. Бу күн Чөркөөхтөөҕү Утум түмсүү тэрийиитинэн Ойуунускай ыллыгынан диэн айан сүрэхтэннэ. Ойуунускайы кытта ыкса ситимнээх сүрбэ алта ытык сири хабан тэриллибит десант биир тохтобула Саппыйа Алааска буолла.
Хорсунно күнэле комсомол доҕорум Манна Ойуунускай тыһыынча тоҕус сүүс отут сэттэ сылга дьонун кытта көрсүһүүтүгэр хараастан бүтэһик үктэниитэ буоларын сүрэҕинэн түүйэн, сэрэйэн, хараҕын уутун кыатаммакка бөтө бэрдэрбитин туһунан өрүү долгуйа ахталлар. Дьоҥҥо норуокка биллэр олох улахан ытык сир буолар. Биһи чөркөөхтөр бу иһири үрдээҕин ытыктыыбыт. Ойуунускайбыт манна бу бу мантан ол кэпсэтэн баран бу иһиргэ төннүбэтэҕэ. Аҕам саастаахтары уонна оҕо дьону түмпүт бу айан сэһэнэ-сэппэнэ ааспыты сэгэтэрин таһынан кэскиллээҕи эмиэ түстээтэ. Ити Орджоникидзе площадь Ойунскай аатынан уларыйан баҕарабын. Ороҕо бэчээттэммэккэ хаалбыт литературнай нэһилиэнньэтин барытын хаҥаттаан бэчээттэнэн тахсыан баҕарабын. Билэн туран биһаахалар буолан бараммытыттан улахан дьоннорбутун ааттаан иһиэхпит этэ буоллааччы. Онон Ойуунускайы олоҥхо оһуордаах тойугунан сэргэх сэһэн кэрээбэт эйгэтинэн бигээбит аар аартыкка атаарбыт Таатта сиригэр бүгүн бар дьон энчирээбэт эрэлэ туоларыгар барҕа баҕата этилиннэ. Жанна Бурмистрова, Прасковья Татаринова, Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениетэ Таатта.